Bir köyde eçki yaşağan. Onıñ yedi balaçığı, yedi ulaçığı bar eken. Eçki süt almaq içün bazarğa çıqqan, ulaçıqları ise evde yalnız qalğanlar. Eçki ana, balaçıqları ondan ğayrı kimsege qapını açmasınlar dep, olarnı pek sert tenbiyelegen. O, ulaçıqlarğa qapını ne vaqıt açmağa mülkün olğanını böyle ögretken. Men süt alıp qaytqan soñ, qapı yanında yırlaycam. Qapı közçügine baqıñız ve tek meni körgen soñ qapını açıñız.

Ulaçıqlar er şeyni anaları aytqanı kibi yapqanlar. Anasınıñ sesini tanığan soñ, onı qapı küçüginden körgenler ve tek bundan soñ qapını açqanlar. Şu arada Çalılarda qaşqır oturıp, eçki yırlağan yırınıñ sözlerini aqlında tutmağa tırışqan. Ekinci künü eçki süt almağa ketkeninen qaşqır eçki eviniñ qapılarına kelgen ve öz qaba sesinen onıñ yırını yırlamağa başlağan, Ulaçıqlar, balaçıqlar, qapı közüne baqıñız, kilitini siz açıñız, Anañız keldi, tatlı süt ketirdi, Anañız keldi, tatlı süt ketirdi. Ulaçıqlar qaşqırnıñ qaba sesini eşitip, qapı köşçüginden baqqanlar ve o eçki olmağanını añlap, seslengenler, Ket, qaşqır, saña qapını açmamız! Qaşqır ulaçıqlarnı ayneciliknen yeñmege istegen. O, demircige çapıp, oña içkide kibi ince ses yapmasını rica etken. Demirci, eñsesini qaşıp, qaşqırnıñ ricasını yerine ketirmege tırışqan. Qaşqır kene içkiniñ evine çapıp, onıñ ince sesine pek oşağan sesnen yırlamağa başlağan, Ulaçıqlar, balaçıqlar, qapı közüne baqıñız, kilitiñizsiz açıñız, anañız keldi, tatlı süt ketirdi, Anañız keldi, tatlı süt ketirdi. Ulaçaqlar tanış ses eşitip quvanğan ve qapını açmağa istegenler, amma qapı küzçügine baqmağa kerek olğanını hatırlap baqqanlar da qaşqırnı körgenler. Ulaçıqlar qorqıp, ne yapayıq dep tüşüngenler. O zaman küçük ulaçıq degen eçki anamızğa telefon açıp, qapımızda qaşqır olğanını aytmaq kerek. Episi quvanğan, amma birazdan kene kederlengenler, çünki anasınıñ telefon nomerasını kimse hatırlamağan. Şu arada büyük ulaq er bir ulaçıqnıñ urbasında raqam yazılğanına diqqat etken. Büyükten başlap, epiñiz sırağa turıñız, dep emir bergen büyük ulaq. Urbamızdaki raqamlardan nasıl nomer olacağına baqayıq. Ulaçıqlar birlikte bir sırağa turğanlar. Büyük qulaçıq, urbalarnıñ üstündeki nomerge telefon açıp, trubkada eçki anasınıñ sesi ni eşitken. Yaqın vaqıtta eçki köydeki eñ sayğılı olğan ayuvnen evniñ qapısına çapıp kelgen. Ayuv qaşqırğa sert baqıp, Qaşqır, evde büyüklerden kimse olmağanda sen mında ne yapasıñ? Qaşqır qorqudan qaltıramağa başlap, afu sorağan. Ayuv, Qaşqır eçkiniñ evi yanında iç bir vaqıt körünmesin dep emir bergen ve Qaşqırnı nezaket derslerine yollağan. Eçki ve ulaçıqlar ise eskisi kibi ve daa da yahşı yaşamağa başlağanlar. O zamandan berli ulaçıqlardan iç kimse eçkiniñ telefon nomerasını unutmağan. Ya sen ana-babalarıñnıñ telefon nomerasını bilesiñmi? Onı aqılıñda tut ya da bir kâğıtqa yaz. Er vaqıt saña ana-baba bergen nasihatlarnı diñle ve yap. O zaman sende er şey yahşı olur.